Yo Ghana de hyeɛ mmaa ɛnɛ nso yɛma mo adwo ɛba Accoustic TV so yɛtena ase anwummere sei a sɛdeɛ onim no Ɛyɛ yɛn mu kɔmpɔ dwumadie na na yɛde brɛ wo. Aah, na yɛka sɛ yɛn mu kɔmpɔ deɛ a, na ɛno ara ne sɛ yɛntwa yɛn ani na yɛnhwɛ yɛn akyi kakra. Nneɛma bi a yɛato no agyegyeɛ mu no, sɛ ɛbɛyɛ yie a, yɛn nsa nkɔfa, deɛ ɛnyɛ no, na yɛato agu. Aha. Enti, ɛnnɛ yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ afa nnuane bi a tete no, na yɛnim sɛ ɛɛ. agye din anaa broni bɛka sɛ na nnuane duro wɔ mu ɛyɛ nutritious na ɛnnɛ no yɛto yɛn ani a saa nnuane no nyinaa yɛnhu biom na yɛbisa yɛn ho sɛ adɛn nti na yɛn nnuane nso a tete na nka yɛn nananom yɛbɛtoo sɛ na wɔyɛ no yɛgyae di te sɛ yɛsusu sɛ deɛ na yɛyɛ nyinaa nyɛ anaa aha nti ɛnnɛ aduane ho nkɔmmɔ na yɛtwetwe me a metena adwam de dwumadie ho kyia me no yɛfrɛ me bɛrima yaw Me ne Ɔpanin Kwapɔn Kyerefo na ɛnnɛ yɛasan agye agua. Enti wo nso wohwɛ video yi, wubetumi ahyɛ ama wo nua bi anya bi ahwɛ na wasubscribe to the YouTube channel. Ɛyɛ Accostick TV. Meka sɛ Accostick TV no a, ɛnyɛ Accostick sɛdeɛ wonim no. Yɛn deɛ no, yɛyɛ no AKOUSTIC, na wode TV no aka ho. Aha nti video bi a yɛbɛhwɛ biara no, wanya subscribe no deɛ, wobɛhu sɛ ɛbɛma wo alert no na wo nso wanya bi ahwɛ. Afei follow yɛn wɔ Facebook, Instagram, Twitter, baabiara na yɛne wo nyinaa ndi dwuma no. Yɛda wo ase. Wowɔ dwumadie bi nso a wodi a wobɛtumi de aba na yɛabɔ ho dawuro ama wo? Ahaa, yɛngye wo ahe biara na ɛno nso no nso woboa ma Ghana atu mpɔn. Adwumakuo mmienu, wɔn deɛ wɔboa yɛ dada nti yɛtena ase biara wɔn din ara na yɛbɔ. Saa na nso wo deɛ, wo deɛ no ba a, yɛbɛtɔn no ama wo kama kama kama. Ɛse a me ne wo kasa yi deɛ ɛsɛ seɛ yi, ɛyɛ Holles Cuisine. Paulette Cuisine, wɔyɛ aduane, ahaa, ɛyɛ kitchen bi a aduane pa na wɔyɛ wɔ hɔ. Seesei, m'atuwofo dada, ɛnyɛ baabiara na ɛwɔ sɛ wotena na wokɔpɛ aduane di. Baabi wɔ hɔ a wɔyɛ aduane no a, waa, woduru hɔ a wuhu sɛ ɛnka akoma, worekɔdidi a na yareɛ na wokɔfa maa ho. Enti frɛ Paulette Cuisine na wɔmfa aduane papa a na wɔyɛ no bi mmrɛ wo. Baabi a wowɔ biara, kɔ na bi a wohyɛ bi, ɛma wɔde bɛbrɛ wo. Wodidi a, w'ankasa behu sɛ, yes, aduane na woadi no. Number no yɛ zero five four four seven one four zero three eight zero five four four seven one four zero three eight. Holles Cuisine ɔsɛ you go lick your fingers saa ɛna afei nso Acoustic Recording Studio anything audio saa na me deɛ me frɛ wɔn aha Acoustic Recording Studio ɛyɛ kyɛ sɛ ɛnyɛ studio ɛyɛ studios aha yɛ studios bebree a yɛaka bom ayɛ ne baako a yɛatete sound engineers a wɔn nim de ɛwɔ sound mu Enti sɛ wopɛ sɛ wosua biribi koraa mpo wɔ hɔ a, wo ba a obetumi akyerɛ wo. Ahaa, akɔyɛ ne ho sɛ sukuu no. Nnwom na wopɛ sɛ woyɛ, sound bite, ɛdɛn, sound track, biribiara, woba hɔnom a, Accoustic Recording Studio, wɔbɛyɛ ama wo kamakama ama wo nso. Wo dwumadi a wudi biara, atumi ama no akɔ nkan. Frɛ wɔn wɔ ahomatorofo yi so, zero two four four seven six nine nine six two, Accoustic Recording Studio. Ɔse, We make a star out of you. Ahaa, enti yɛatwa yɛn ho aba.

Yoo nti adɔfoɔ yɛda mo ase na yɛsa mo makwaaba ɛsɛ moatumi atwɛn ma yɛatwa yɛn ho aba ahaa nti yɛ mu kɔmpɔ dwumadie no ara na w'ani gu so a wohwɛ no yɛkɔ no meka kyerɛ wo sɛ yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ afa Ghana nnuane bi a seesei yɛnhyɛ da ahu ahaa ne apɛ kwan a yɛbɛtumi afa so a yɛn nso yɛbɛtumi asan de aba ne apromoti na aman foforɔ nso ahu Efisɛ saa na ɛwɔ sɛ yɛyɛ no. Seesei aman ahodoɔ bebree yɛn nnuane abɛgu yɛn kurom ha na ɛno mmom na yɛredi. Enti ɛnnɛ, ɔpanin Kwapɔn Kyerefo abɛka yɛn sɛ yɛne no rebɛdi nkɔmmɔ. Wɔn deɛ wɔn ani afi na yɛabisa no tete no nnuane a na ɛwɔ hɔ, nnuanennuro a na wɔnya wom, ɛna ɛbɛyɛɛ dɛn na adane ara bɛduru seesei berɛ yi. a yɛda so a yɛkyeakyea a yɛde kɔ a ɛnɛ yɛsɔre a yɛpɛ shawarma ne burger ne ayi nkoa ne yɛpɛ sɛ yɛdi. Enti yɛma Akra akwaaba na yɛnhyɛ nkɔmmɔ twɛtwɛɛ no ase. Akra, ɛnnɛ nso yɛma wo akwaaba. Megye wo so me nua. Eh, apom bɔkɔɔ deɛ? Onyankopɔn adom ne mo mpaebɔ nti yɛwɔ hɔ. Yoo. Na Akra, ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra bi fa Ghana nnuane ho. Mhmm yɛ dwumadie no yɛse yɛrebu kɔmpɔ nti yɛbu kɔmpɔ a yɛmpɛ sɛ yɛde yɛn ani bɛhwɛ faako. Yɛpɛ sɛ yɛtoto yɛn ani hwɛ mmeaɛ mmeaɛ no nyinaa sɛdeɛ ɛɛ mfomsoɔ bi a yɛayɛ no yɛbɛtumi, broni bɛka sɛ yɛbɛ correct no, yɛbɛsiesie ahaa na yɛatumi akɔ yɛn anim. Enti mo mo berɛ so no, deɛ ɛdi kan mepɛ sɛ yɛhu nnuane bi a wo no nso wokae sɛ na ahete anaa saa time no na ɛwɔ hɔ a seisei ɛnni hɔ biom, ɛmu deɛn na wobɛtumi akaakae yɛn? Oh megye di sɛ fufu sei ɛnde woka Ghana nnuan a ɛno ɛno na edi kan. Fufu deɛ wɔ hɔ ɛba ɛba ɛba yɛmɛntɛn ne ne position. Na wɔmɛntɛn ne ne position. Ɛno akyi ampesi no mu borɔde ampesi mankani bayerɛ ne nea ɛkeka keka ho akpele. Banku ne nnuan no wowɔ hɔ ara, na yɛwɔ nnuan bi nso wɔ hɔ a, ɛno no, ɛm sɛ sesei no koraa no wonhu biom te sɛ na wokae ara. Mm. Nnuan bi refi yɛn ɛɛ yɛn society no mu. Mm, ɛno ho na ɛwɔ sɛ sesei- System no mu. Te sɛ aprɛprɛnsa ne nea ɛkeka keka ho ne Mm, ɛtɔ. mm, tɔ ne ade. Nnuan no bi wɔ wɔ hɔ a, seesei yɛato no agyaagyaa mu a, ɛm sɛ wobɛtumi awo wo ba. Seesei yi, wobɛtumi awo wo ba bɛyɛ te sɛ no ma abɔfra no yɛka sɛ ebia na wadi bɛyɛ ten years. Wokɛse aprapransa koraa ɔnim adekodeɛ. Mm, wokasa ka wo koraa hwɛ bɛka sɛ ɛka. Yo, yo. Anaa ɛtɔ yi a woka yi. Ɛtɔ a woka yi. Ne adeade. Saa nnuan no nyinaa no na ɛyɛ nnuan a ɛrefi yɛn ɛyi system no mu na ɛno na ɛsɛ yɛbɔ ho mmɔden na yɛtumi. na nti apart from wei no tete paa no deɛ na nnuane foforɔ biara nni hɔ a atwam wɔn yɛde deɛ bɛto yɛde ɔbobɔ yei deɛ te sɛ apɛprɛnsa nom ne ade deɛ deɛ bɛhu bi ba tete paa no Ebi wɔ hɔnom a bebree ɛna yɛ kɛse ɛbobɔ a biribi te sɛ sasa se yɛn ɛfapemfo yɛ kɛse sasa wototo mɛnkɛne a mɛnkɛne na watwerɛ wo ho fae na wode agu muka no duru ogya no banim kakra na wode agu mu heat ne ka no sɛ abɔn sɛ akyi ayɛ denenen na wode gu asɛnka mu na wobobɔ so a ebi na watu mako Wobobɔ so. Watwiw mako bi a mako yera da te sɛ nyera yɛn yɛka mo mfrɛ no mesoa nhyirawa na mesoa na afei nhyirawa na dɛ wotwiw bi paa de gyende ne bɔmmɔne wotwifra na afei wode gum na afei wobobɔ so a na ayɛ sɛ na wotwiw a Bohu sɛ akyi no deda mu ayɛ grewgrew ɛhɛn denneenen saa na wode wode ngo gu so paa na wode soku ayi. Na na ɛtɔ ara na mo ayɛ yɛ. Wode ngo no ɛhɛn nti ebinom frɛ na mɛnkɛn tɔ. Ɛne ah. ne kira nnuan no de bebree nnuan no de mm. bebree wɔ hɔ yɛsi yɛ yɛ yɛbobɔ din a wanhwɛ a ɛno nko akora bɛgye na adwumadi mm, yɛ yɛte bia na nkɛbɛyɛ yɛ dɛdeɛ but mm, yɛte bia na nkɛbɛyɛ yɛ dɛ na mepɛ sɛ mebisa sɛ Seesei yɛwɔ yɛ yɛ man mu ha Ghana ha yi, akwasi kɔkɔɔ aduane a ɛwɔ ne kurom watumi apromoti, kyerɛ sɛ watumi adi ho dwa yi ara ma yɛ kurom ha yi ɛna abɛgye din ama ɛnɛmafoɔ a yɛaba no dodoɔ no ara mpo pɛ broni no aduane no sen saa yɛn nnuane yi a yɛbobɔɔ so yi bi. Dɛn nti na yentumi nso nka yɛn deɛ yi bi no yentumi mpromoti nkɔ aman foforɔ so? Sɛ anaasɛ ɛnyɛ dɛ anaasɛ nnuanennuro nnim saa? Nea edi kan no, yɛnhwɛ nea enti a ɛte sɛ onipa koraa didi. Wahu? Onyankopɔn wɔ ɔno ara ne nyansa mu hui sɛ ɛte sɛ onipadua no anaasɛ yɛn nipadua no nya aduan no. na ɛtumi nya nkwa, ɛtumi nya ahoɔden, na ɛtumi aboa ma wɔ yɛn asetena mu sɛ yɛnyin mu ne ahoɔden a yɛde bɛyɛ adwuma ne nea ɛkekakeka ho saa nyinaa mu. Na ɛno ne aduan fapem. Ɛno ne aduan fapem. Na te sɛ nea wokae no, yɛayɛ mfomso bebree. Wo de, ma mensan mmra m'akyi koraa kakra. Yɛwɔ, yɛwɔ nnuan bi wɔ hɔ a, ɛno no ɛyɛ nnuan a ɛyɛ common. Mabobɔ nnuan bi so te sɛ, te sɛ nea wokae, ɛtɔ ne adeade no. Ɛno no yɛ nnuan bi a Yɛde yɛn amanne ne amammerɛ ɔhonam kyerɛ no. Biribi te sɛ ɔtɔ sɛ ɛtɔ da bi a berɛ a nananom ahyia na wɔreyɛ amammerɛ te sɛ festivals anaasɛ afahyɛ ne nea ɛkekakeka ho saa no nananom de frɛ ɛyɛ nnipa a yɛn mpanyinfoɔ a samiri wɔn akɔ wɔn nsamanti no ɛhɛn wɔtumi de yɛ idea no anaasɛ adwene no ne sɛ wɔn nso wɔbɛba fie ebi a afe aso wɔbɛba fie na wɔn abɛdidi nti yɛn adwene anaasɛ yɛn mpanyin ne yɛn mmerewa ti a ama yɛnya no nti ase sɛ nnuan a Saa yɛn mpanyimfo a wɔkɔ wɔn nsumankyi no, wɔn ani gye ho kɛse paa ne ɔtɔ. Ɛne nkosua. Wahu ne nea ɛkeka ho. Afei yɛn traditional worship ɛyɛ menka no abosonsɛm ana nyamesom mu sɛ yɛn no amammerɛ no. Nea yɛnim ne sɛ Nka yɛn mpanyin ansa na Kwasi Kɔkɔɔ bɛba de Bible ne ɛyɛ Kristosom anaasɛ Islam koraa bɛba no, mm. ansa na saa nneɛma no nyinaa saa ɔsom no nyinaa bɛba no, ne yɛsom Onyankopɔn, mm. yɛsom Onyankopɔn fa eh, nananom abosom so. Ɔnam kyerɛ no. Mm. Nti nti na wɔn de me me me to ase yie anaasɛ sɛ nnuane no bi wɔ hɔ a mhm. na wɔn yɛ purposely ɛma abosom ne. ɛɛ, nsamanfoɔ. Yiw, tɔ titiriw sɛ. Ɛtɔ titiriw. Ɛhɛn, ɛtɔ titiriw. Na wɔyɛ a wɔyɛ dɛn na wɔde ma wɔn? Wahu, ɛyɛ, ɛyɛ adwene. Ɛyɛ adwene, nti wɔyɛ de kɔsi. Ɛyɛ adwene, sɛ yɛhu abosom ɛna wohu ɔsaman. Ɛɛ, ɛɛ, nso. woyɛ a, baabi a ɛte sɛ wode kɔsi no, ebi abosondan mu. Na wode akɔsi hɔ. Ɛhɛn, kan tete no koraa no yɛte a no sɛ, ɛyɛ na mmofra bɔne wɔ fie a, wɔyɛ na wɔde kɔsi dan mu a, na nkurɔfoɔ akɔdi. Ade bɛkye na mmofra akɔdi. Woahu na mekyerɛ. Na biribiara anyɛ wɔn. Oh, dabi, dabi, biribiara anyɛ wɔn. Eh. Eh, baabi nso a, eh, mmofra bɔne bi saa nni hɔ saa no, ade bɛkye no, wobɛkɔ na ɛda so asi hɔ. Eh. Nso, nso, na yɛwɔ adwene bi sɛ, Eh, sunsum mu no sunsum mu no eh, deɛ wɔpɛ sɛ ɛyɛ nananom abɛ abɛ abɛ abɛ abɛyɛ ho adwuma nti yɛsua deɛ mm. Ghana man ma mm-hmm. yɛsua deɛ paa nnuane a Ghana yɛ nananom na wɔn di no akora akyerɛ mu a ebi wɔ hɔ a na wɔyɛ de yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛma ahonhom a ɔne wɔn susu sɛ, anaa nsamanfo a wɔsusu sɛ wɔda so ne wɔn te. Ahaa nti, yɛbɛtoa nkɔmmɔ no so, na yɛredan yɛn ho aba seesei ara, mɛnkɔ baabiara. Yɛba a, nkɔmmɔ no reba abɛyɛ interesting paa because baabi a yɛde rebɛwurawura no, w'ankasa w'ani bɛgye ho, nti mɛnkɔ baabiara. Aduane deɛ, ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ asɛm, nti gye berɛ. Yɛretwa yɛn ho aba seesei ara, yɛba a yɛbɛtoa nkɔmmɔ no so.

Yoo nti yɛda mo ase paa sɛ mo agye bra twɛn yɛn aha yɛbɛkɔ no na yɛ twetwe nkɔmɔ afa aduane ho na yɛ bisa koraa na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ nnuane no bi wɔ hɔ a ɔmo de ɛyi anaasɛ ɔmo de pata ahohom anaasɛ ɔmo de kae ɔmo ɔmo yɛ si hɔ ɛwɔ gyidie wɔ mu sɛ ɔmo bɛba bɛdi mebisa koraa sɛ Ɛkwan a anka yɛbɛtumi afa so na yɛn nso sɛ ebia yɛaduane a te sɛ ɛtoeɛ a ne yɛ kɛn anaasɛ even nnuane a yɛdi no sɛsɛ a ampesie nom ne ade, yɛntumi mbrande no in a way bi ma ɛno nso nkyinkyin aman so ma ɛnyi din sɛdeɛ pizza ne burger nom abɛgyegye din wɔ yɛ kurom ha yi. Na na ɔrekasa no na ɔde kɔfaa ɛyɛ kwan a wɔn nso tete na wɔyɛ na wɔde bɛkyerɛ mu sɛ wɔyɛ bi ma nsamanfoɔ ne ade no nti saa question no yɛbɛsan abɛsi so na mebisaa koraa sɛ ayɛ a na wɔn se yɛtumi de nnuane bi nso pata akra ɛno ayɛ a ne nkyerɛmu ne sɛn yɛse yɛde pata obi kra Oh, sɛ bratɔ sɛɛ na ɛsan ba ɔtɔ no ara na sɛ wokɔ mmeae bi wɔ Ghana ha a, te sɛ wɔwɔ nnuan a biribi te sɛ wɔn yɛfrɛ no dɛn dipo dipo wɔ ɛno no yɛ one form of bragorɔ bragori ne ɛkekakeka ho wɔwɔ nnuan a wɔde yɛ ɛna afei woyɛ no no fi hɔ a, sɛ asɛm bi to obi, asɛm bi to obi na sɛ ofi sɛ ɔhaw no mu a, ɛwɔ na mokyerɛw no. Sɛ yare bi bi a yare bi anaasɛ akwanhyia bi ato obi na Onyame dom ara kwa. Watumi afi mu no ne adeade no. Na yɛgye di sɛ, yɛgye di sɛ ne kra, ebia bere a saa asɛm no too no no, ebia ne kra koraa tumi guan fi ne ho. Nti na ɛyɛ sɛ ɔkra no, sɛ wafi saa sɔhwɛ no mu de a, na ɛyɛ sɛ ɔkra no ɛyɛ dɛn, wɔsan frɛ no na ɔsan ɛba back. Na Ghana yɛn akanfo de, Nokwaresɛm ni, minnim other places anaasɛ other tribes no ne adeade no, ne nyinaa ɛwɔ hɔ, ɛwɔ hɔ, but yɛn Akanfoɔ titiriw de, wohwɛ saa nnuan no nyinaa, ɔtɔ na edi mu akoten. Ɛno kyerɛ sɛ ɛtɔ ee. Ɛyɛ tɔ, ɛhɛn, ɛno na edi saa nnuan no mu akoten a, ɛhɛn, wosɛ obi sɛ ɔfra, ɔfrɛ no kra a. Wahu dɛ ne ne kra guanee. Bi a biribi a ɛtoo no, dza akwanhyia bi dza yɛ ne kra guanee. Ntsi wɔrefrɛ ɔkra no aba back a, anaasɛ asan aba a, nnuan bi a wɔde di saa dwuma no, ɔtɔ no di mu akoten papaapa. Na ma menka sɛ, ɔyɛ aduan a ɔman biara yɛ titiriw wɔ saa mma no nom no, anaasɛ ɛyɛ common place saa na obroni bɛka ne nen wɔ ɔman no mu no, ɛno no kyerɛ ɔman no wɔn culture. Wahu? Ɛkyerɛ wɔn culture, yɛwo wɔn su ne wɔn ban ne wɔn amammerɛ na obroni frɛ no culture no. Nti Ghana ha Wohwɛ yɛn nnuan a, wokɔ baabi te sɛ Nigeria a, yɛn nnuan no ɛnyɛ common wɔ hɔ. Ebia wobɛhu sɛ Ghana ni bi na watu kwan kɔ Nigeria na ɔrewɔ ne fufuo bi ne adeade anaa. Nigeriafo nso wɔwɔ wɔn ɛyɛ nnuan a wɔn nso ɛkyerɛ Nigeriafo. wɔn su ne wɔn ban ne wɔn amammerɛ. Te sɛ Sierra Leone, wokɔ hɔ a, wɔn nso wɔ wɔn aduan, Togo ne nea ɛkekakeka ho ne ade nyinaa. Ɛna mpo ɔman yi mu no, te sɛ woyi ɔman biara si hɔ a, yɛtumi kɔ tribal lines, wahunam kyerɛ no, ɛyɛ nnipakuw biara ne wɔn aduan ho ɛhɛn te sɛ yɛn nuanom ne yɛn nanom ne yɛn agyanom anwonafo anaasɛ ayebefo yɛbɛka ne saa ɛhɛn wɔn sɛ yi akpele ne nea ɛkekakeka ho nkranfo ɛpɛ dɔkono dɔkono ba na akanfo ɛpɛ fufuo ne ɛhɛn mmɛmɛ sɛ yi meyɛ ɔkani ba aduan a M'ani gye ho paa wɔ akanman mu. Ɛyɛ nyoma. Sɛ ɔhuna mekyerɛ no. Mo mo bɛfrɛ no mpihu. Mpihu. Mpihu kura sɛ ɛtwa mu. Mehu bi kura kyɛ. Ɛno na ɛyɛ me yaw da. Ɛnti na na me me question no. Ɛkɔ a na asa bɛsi mu asɛm bisa no so. Ɛsɛ ɛnɛ ɔman yɛ ɛwɔ mu yi. Sɛ ɛduru anwummere na sɛ Wopue kɔtɔ aduane na wohwɛ aduane a ɛdɔm no asa line wɔ ho, kyerɛ sɛ wɔato santene retɔ a, indomie, pizza, burger ne saa aborɔfo nnuane no. Enti nkakrankakra no ara, yɛanhwɛ yie bɛdu baabi no, na nnuane no, sɛ ebi atwam, seesei akaw koraa, yɛnhu, mpinhu, ɛrekɔ, Nneɛma no rekɔ kakrakrakra. Enti no, anka yɛn nso yɛbɛtumi abrande no. Ebia anka food companies a ɛwɔ kurom hanom no, adɛn na anka wɔn nso mfa yɛn nnuane no bi na wɔmbrande no in a way a yɛn nso yɛbɛtumi atɔn ama aman foforɔ? Saa na na mepɛ sɛ. Yɛn haw kɛse ne no. Na yɛ, wahu, dwumadi a yɛdi yi, ɛɛ, Sɛnea yɛato no din no. Yɛn mu kɔmpɔ. Saa pɛpɛɛpɛ. Nti yɛntwa yɛn ani. Ɛnna yɛn haw ne no. Ɛne no. Sɛ yɛnhwɛ yɛn akyi. Yoo yoo. Yɛnhwɛ yɛn akyi. Ghanafoɔ mom yɛnhwɛ yɛn akyi. Yoo yɛnhwɛ yɛn akyi. Na ne nyinaa mu no, nea yɛka ara ne sɛ Yɛwɔ adwene mu nkoasom. Wahu? Yɛwɔ adwene mu nkoasom. Yɛkɔ ara na abɛsi. Yɛwɔ adwene mu nkoasom. Wahu na mekyerɛ no. Mm. Yeo, sesei yɛnhyɛ da nhyɛ oburoni ase sɛ oburoni yɛyɛ ne nkoa. Yɛyɛ ne nkoa, na mmom ɔde yɛn afa kwan bi so ma yɛahu sɛ, anaasɛ wama yɛate ase sɛ, biribiara a ɛyɛ yɛn de biara no nni hɔ. So aduane deɛ, sɛ nka ɔse yɛhu sɛ adeɛ a ɛdɛ a, sɛ wohu sɛ. Ɛyɛ yɛn de no nnye. Mpi hu sɛ yɛnim sɛ ɛdɛ. That is right. Nti dɛn nti na ɔsɛ yɛgye tom, obi ka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ a, wogye tom sɛ ɛnyɛ. Ɛno na ɛyɛ asɛm titiriw a. ɛte sɛ yɛhwɛ na yɛtumi ka ho asɛm te sɛ nea wokan yi ara ebia na yɛtumi tena ase na yɛmma yɛn ani ba yɛn ho so. Mm, ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛma yɛn ani ba yɛn ho so akora. Ah, ebi ama bɛbi na ɛyɛ dɛ kyɛn mpinhu anaasɛ ah. fufu anaasɛ ah. wahu. Nti ɛɛ eh, hmm. kura mi ntwa wa no nananom mpanimfoɔ aman mpanimfoɔ ɛɛ eh, ministers MPs Chiefs, Council of Elders ne mpaninfoɔ a mowɔ ɔman yi mu nyinaa no, yɛsrɛ mo, yɛntumi nni buroni akyi saa ara, ɛnkɔ saa ara. Momma yɛntwa yɛn ani nhwɛ yɛn akyi. Ɛkwan a yɛbɛtumi ade yɛn ho yie pa ara ne sɛ nneɛma a ɛfiri ɔman yi mu no, yɛn nso yɛbɛtɔn ama aman foforɔ. Ebi ne aduane, Yɛatena hɔ ma nnuane bebree retwam a kyerɛ sɛ woto w'ani sɛ wopɛ bi atɔ koraa a wunnya bi ntɔ bio. Dɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba no saa? Enti food companies, mo a mo nso moyɛ nnuane wɔ ɔman no mu no, mo nso monhwɛ kwan bi a mubetumi afa so ma nnuane bi yebetumi ama no atu mpɔn akɔ n'anim, wahu, ama yɛaprosɛse no ma ayɛ kama ama aman foforo, ne nyinaa nso ma economy no yɛ dɛn? gyina brane na Ghana atu mpɔn ara ne saa nti yɛretwe mo adwene aba so saa na dwumadie no din te sɛ yɛmmu kɔmpɔ na yɛnhwɛ yɛn akyi yɛretwa yɛn ho aba yɛba a yɛbɛtoatoa nkɔmmɔ no so na meka kyerɛ sɛ Holler's Cuisine ɛhɔ deɛ wokɔ a saa nnuane a yɛbobɔ so yi nyinaa yɛda so yɛ wɔn reyɛ wɔ hɔ wopɛ bi adi a yɛbɛyɛ bi abrɛ wo seesei ara. Enti fa ɔma ahomatorofo yi so, ɛyɛ zero five four four seven one four zero three eight. Aduane biara a wopɛ biara, Holez Cuisine se ɔde bɛma wo. Holez Cuisine, you go lick your fingers saa. Ɛna afei nso Acoustic Recording Studio, ɛyɛ studios a yɛde abom ayɛ no baako. Aha, studios bebree, sound engineers a yɛtraini wɔn papa a wɔte machine akyi na ahu sɛ wɔreyɛ nnwom anaasɛ wɔrerekɔde audio bi ama wo a, biribiara kɔ yie. From. Zero two four four seven six nine nine six two Accoustic Recording Studio ɔse we make a star out of you Yɛdan yɛn ho aba seesei a na yɛba a So woahu sɛdeɛ nkɔmmɔ no bobɔ kɔ no Afei koraa na agorɔ no bɛyɛ dɛ Mɛnkɔ baabiara Adɔfoɔ yɛda mo ase na yɛsan mo mako aba biem ɛma yɛn mu kɔmpɔ dwumadie yi so aha yɛn mu kɔmpɔ deɛ yɛsi yɛ dan yɛn ani ahwɛ yɛn akyi nneɛma bi a yɛato agu nti ɛnɛ sɛdeɛ nkɔmɔ no rekɔ so na aduane ho nkɔmɔ no a yɛtwetwe na ɛnɛ yɛbɛbu sakora biem yɛkɔ ne yɛka sɛ Yɛpɛ kwan bi a nka yɛbɛfa so a nnuane a yɛatow agu ne ade no nka companies a wɔyɛ nnuane ne aban no bɛbam bi na nka pɛprɛnsanom ne mpihu. Momma yɛnnyera no koraa. Yɛnkɔ so ara na nka yɛntu yɛnhyɛ yɛn ho nkuran na yɛnyɛ efisɛ ne ne nyinaa nnuanenuro wom. Yɛka sɛ nutrients wom a na kyerɛ sɛ yɛn nananom yɛhwɛ mfie koraa a ɛnnɛ yɛadi ne mfe a nananom dii a ɛno koraa di adanse sɛ na aduane no yɛ aduane a ɛnyɛ aduane bɔne, ɛyɛ aduane pa. Mepɛ sɛ mibisa akora sɛ, akora tete no a na saa nnuane no wɔ hɔ no, na aduane ho yɛ den? Was, was there a time a na yɛbɛka sɛ food ɛyɛ scarce, ɛkɔm di nnipa saa berɛ no? Oh, kyerɛ sɛ With time, berɛ a yɛkɔ yɛn anim no, na climatic change mm-hmm. anaasɛ climate climate change ɛma mm-hmm. eh, fi bere ɛkɔ bere no eh, aduan ho tumi yɛ na mm-hmm. wahu but Kan tete no, na nneɛma nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ. Mm. Ɛno koraa de ɛnfa aduan ho ɛnfa aduan ho saa bebree. Nea ɛte ne sɛ bere a ɛte sɛ osu tɔ no mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɛnyɛ the type of food you eat ɛnyɛ aduan no a aduan ko no a wobɛdi no na ho ayɛ den na no no no na Berɛ a ɛyɛ sɛ nsu tɔ no, nsu tɔ. Berɛ a ɛte sɛ ɔpɛ si, ɔpɛ si. Nti na wiase nsesa, wim nsakraeɛ. Na yɛn yɛhwɛ ɛyɛ osutɔ so sɛnea rainfall patterns, sɛnea yɛn nsutɔ ɛte fa no, na yɛde yɛ yɛn mfuo. Wahu? Yɛdeɛ yɛn yɛn mfu. Enti when the rains come na, they come at their right times. Berɛ a ɛte sɛ nsutɔ no, nsutɔ a Ɛtɔ. woyɛ afuo a, Ɛyɛ yie. ɛyɛ yie. Wahu na mekyerɛ wo no? Paa. Ɛnnɛ, nea ɛma aduan ho tumi kɔyɛ na Anaasɛ mmere kakraa bi a atwam ni no, nea ɛma aduan ho kɔ yɛ nã ne sɛ bere a ɛte sɛ nsutɔ no, nsutɔ, okua, okuani no anaasɛ okuafo no ɔbɛdɔ wo a n'ani da so sɛ nsu no bɛtɔ wɔ ne bere mu. Mm. Obedua ɛnyɛ yie. Ɛnyɛ yie. Wɔhonam kyerɛ no. Nea ɛdi kan ɔbɔ ka. Kyerɛ sɛ, wohwɛ ahoɔden a ɔde hyɛ mu, wobɛhwɛ koraa na wabɔ paa ne adeade, ne ka a ɛyɛ ne ka ne nea ɛkekakeka ho. Wahu? Na ɛma ɔman no nso si apini wɔ aduan ho. Ba kan tete no, na ɛnte saa. Na aduan wɔ hɔ. Aduan wɔ hɔ paa. Aduan wɔ hɔ. Yeo, na aduan wɔ hɔ. Nti, Ɔkɔm na ɔkɔm, ɔkɔm nni hɔ. Na ɛkɔm nni hɔ saa. Ɔkɔm nni hɔ. Yɛ sɛ gyabere tetere pɛ na asɛ ɛkɔm baa ya. Fi etetere no mu ba na na afei nneɛma fiti ase sesan. Efisɛ yɛn ankasa yɛn nneyɛe ne nneɛma bi a yɛyɛyɛ na ama nneɛma asesa, wim asakra ma. Bere a ɛsɛ nsu tɔ, nsu ntɔ. Wohu na mekyerɛw no? Paa. Yɛ nnɛ yi ara koraa sisi a yɛwɔ mu yi, wohu sɛ nsu no yɛ nwenwee. Ɛda so ayɛ nwenwee o. Nwenwee. Bosome bɛn ni? Nso nka saa nea yehu yi, nka ɛte sɛ esi June, July, ɛna wɔfrɛ no kita wo nsa. Kita wo nsa. Woahu sɛ sɛ okuani no anaasɛ okuafo no, ɔde n'adwene kɔɔ hɔ sɛ Saa bere no na ɛto so ɔyɛ afuw a wɔn sɛ anyɛ amma ne nsa. June July na sɛ ayɛ ɔho mmobɔ o sɛ. Dabi yɛfrɛ no kita wo nsa yɛ o kita wo nsa ase kyerɛ sɛ saa time no nsu no yɛ nwenwenwenwen a na mmom woanhwɛ yie pɛ a wose kita wo nsa kyerɛ sɛ hwɛ na wankɔ wie obi adeɛ bɛn na motorɔ no efisɛ nsu no bɛyɛ saa wohyɛ dan mu wontumi mpuepuo wontumi mpuepuo na wakɔyɛ dan Ebia woakɔ afuom sɛ ebia wokɔfa aduan koraa mpo de aba anaasɛ wokɔyɛ biribi a ɛte saa. Enti woanhwɛ yie pɛ na wohyɛ dan mu ara no a, woanyɛ te sɛ ntatea, aboa ntatea no, ɔyɛ a na ɔyɛ o na ɔde wapake aduan akɔgu hɔ. Nti ɔhyɛ dan mu a, biribiara wɔ hɔ, ɔtumi noa aduan di. Nti woanhwɛ yie pɛ na woanyɛ saa ahoboa no pɛ, ɛsono Kwan bɛn mu kakra a wosii ayi kwan mu pɛ, obi biribi na ɛda hɔ a wakɔtam nom na mekyerɛ Nti, nti na kwan bɛn so na wobɛfa a wonyɛ te sɛ atɛtɛ anaa storage? Kwan bɛn na na wɔfa so sie aduane? Sɛ na yɛn nenanom anaasɛ yɛn mpanyimfo na wonim. Bere a ayɛ sɛ nsu ba. Nti wɔyɛ ahoboa. Wɔyɛ ahoboa. Minyin ba kakra, mibehu sɛ aburo pata. Ná yɛwɔ apata a yɛhyɛ da bɔ a yɛde yɛ aburo nko ara. Wɔyɛ ahoboa. Ɛna sɛ wɔwɔ storage plans nyinaa. Wɔyɛ ahoboa de twɛn. Nti wo a woanyɛ saa ahoboa no, ahokyere bɛba wo so. Ahokyere bɛba wo so. Nti woanhwɛ yie pɛ na kwan ba mu kakra, wim bae kakra bi na wowura obi afum pɛ, ne borɔde na ebesi wo atɛ. Na wate. Na m'akwadaa no aburo pata no koraa anaa yɛn na yɛnhu. Ɛwɔ hɔ. Ooh wokɔ yɛn ɛyi farm farming areas no deɛ farming areas no deɛ ɛwɔ hɔ ɛwɔ hɔ ɛwɔ hɔ na ɛnɔɔso te sɛ kane no mepɛ sɛ yɛhwɛ nutritional value values of food wɔn na mekyerɛ no yɛwɔ nnuan a ɛwɔ mu sɛ yɛn nnuan no bi wɔ hɔ a te sɛ nea mekae no ɛyɛ nea ɔtɔ ne adeɛ ade sɛ gye sɛ ebi a nkosua no a ɛda so no na wohu sɛ ɛma wo biribi kakra bi apart from that no sɛ bayerɛ no koraa wɔde fufuo tɔ no koraa sɛ ɛma carbohydrate mm. ɛno koraa ɛma wo ahoɔden ma wo yes but yɛn nnuan bi yɛn nnuan bi yɛ very very very nutritious highly nutritious

Na wɔde tetew yɛn na wɔkyɛe. Bɛn na sɛ nkyerɛ ho nti nkwadaa no redi nnuane bi kyɛ sɛ obi anya indomie ani a ɔno wo fufuo korɔ bi sɛ ɔnni akpele ɔse mempɛ. Wɔkyɛe na yɛn nso yɛbɛte aso na ɛnɛ ɛde yɛn abɛdu baabi a yɛdi. Ahoɔden wɔ hɔ, ahoɔden wɔ saa nnuan no mu, ahoɔden wɔ saa nnuan no mu papapapa. Akora mpɛ sɛ yɛhwɛ ɛnam yɛka aduane ho asɛm na Nam ho yɛ den. Kwan bɛn na na wɔfa so yɛn nam anaa wɔyi nam? Ná nam wɔ hɔ abu so sɛnea na wɔka sɛ nnɛ aduane nso wɔ hɔ saa no, efisɛ nnɛ no, nam bo ayɛ den paa. Wokɔ tɔ fufuo na wotɔ apɔnkye a. Wokɔ yɛn nkuraase a, wɔbɛka kyerɛ wo sɛ Wowɔ wo wowɔ wowɔ w'akura wowɔ wɔ hɔ saa na akrante abɛto anaasɛ atwabua yɛn yɛfrɛ no atwabua na wɔbɛtoa wo wɔ fie wosum mfiri a okisi ni wosum mfiri a Na sɛ- ɛ- ɛyi ɔtwe ni ne na ɛkeka ɛkeka ho na na kyɛ sɛ biribi a ɛni hɔ a na ɛho ɛho yɛ den ɛ- ɛ- ɛho yɛ den nti na wohwɛ a Sɛnea saa nneɛma no a aba no, saa, eh, saa nneɛma no a na ɛwɔ hɔ kan tete no, na nni hɔ na, na nnɛ yɛn ani nnye ho no Enti nti, na bia meka ama. sɛ, me ntwa no, na hmm. kwaeɛ no koraa nti, na ɛnam That is ɛwɔ right. hɔ. Yes, and then Aha, ne nsuo a na wɔn abɔ ho ban nti, wahu na ɛnam hɔ. wofa nsuo Enti, mu a adwene ne adwene ni, ne keka ho atidie whatever wo nyinaa ɛnɛ biribiaa tilapia boa yɛ yo yo yo dendeenden. ɛnɛ Ɛ, wosɛ wɔfrɛ yama biribi sɛ Tilapia tilapia no yɛwɔ yɛn yɛwɔ nea yɛn yɛ yɛn wɔ ha ba nɛ mm. tilapia yɛ di kɛse paa tilapia yɛ di kɛse paa efi china na ɛba mm. woahu na mekyerɛ no akora wei dɛ mɛserɛ wo ɛbere no nti wonim nkɔmmɔ wei dasanɛ yɛbɛtoa so ghanafoɔ ahwɛfoɔ momfɛ nkyɛ yɛn Yɛ bere no ayɛ be. Ahaa na nkɔmmɔ no yɛka se yɛdi akyire a adeɛ bɛsɛ nkurasefoɔ. Ahaa saa na mpaninfoɔ seɛ. Enti no nkɔmmɔ particular wei ɛyɛ aduane ho nkɔmmɔ yi nsɛm bebree na nkurɔfoɔ de ba se yɛmmisa. Yɛnnuu baabiara nanso da foforɔ yɛbɛtoa saa nkɔmmɔ wei so. Enti wo nso wɔ asɛmmisa bi a wobɛtumi de aba yɛ comment box no mu. Ahaa na wobɛtumi afrɛ yɛn. Wobɛtumi aba Caustic TV Biribiara a ɔwɔ biara, adwenkyerɛ biara a ɔwɔ biara, yɛbɛgye na yɛne wɔn adi ho nkitaho. Enti ɛde dwumadie reba n'awieeɛ deɛ, na ɛwɔ sɛ yɛda adɔfoɔ bi ase ne ɛma wɔn ayekuo. Ahaa, wɔabɔ adwuma pa ara. Ɛyɛ, ɛyɛ yɛ crew no sɛdeɛ aberɛ biara yɛma mohu sɛ ɛnyɛ yɛn nko ara na yɛdi dwuma no, yɛdeɛ yɛte camera no anim kɛkɛ na yɛkasa. Ahaa, enti na yɛkyea yɛ director. Ɔbɔ adwuma yie pa ara, Kina Kumfi Ameyaw. Ahaa, yɛka sɛ director a, kyerɛ sɛ ɔno na ɔdirecte biribiara ma no totɔ yie. Ɛna afei nso yɛ PM, production manager, Ɛyɛ Martin Kwame Sapak, ɔno na ɔda ekuo no nyinaa ano, ahaa, ekuo yi a wohu yei nyinaa, ebi wɔ hɔ a womfa w'ani nhu wɔn, wɔn na wɔda ano, ɛɛ, ɛyɛ Martin Kwame Sapak. Dodoɔ no ara frɛ no Akukuku Akakaka, ahaa, ne din baako no no, enti ɔno na ɔdi yɛn anim sɛ PM. Afei nso, Ebenezer Dartey, ɔno na ɔyɛ yɛn Editor, Ahaa ɔno na yɛyɛ sini no wie a anaasɛ yɛyɛ ɛɛ program no wie a ɔtwitwa ɛsisi ani na ɔde nneɛma atoto deɛ ɛda na wo nso woanya bi ahwɛ ɛna afei nso yɛ sound ahaa wɔn deɛ yɛ young guys afei na wɔn asi so wɔn bɔ adwuma yie paa ɛbɛ beat ahaa DJ Rich Homie Nat Bongo ahaa Fifi ahaa The Bouncer ahaa afei nso. Ɛyɛ yɛ sista baako a ɔno nso seesei ɔrebɔ adwuma yie paa, ɔgyina camera akyi, wobɛhu ɔbaa basia a ɔgyina camera akyi na kyerɛ sɛ wokyinkyim a wo koraa w'ani bɛgye, yɛfrɛ no Olivia Cute. Ahaa, yɛda wɔn nyinaa ase, obiara bɔ adwuma yie paa. Yɛkɔ yi deɛ na yɛde nkyea kɛseɛ paa rema yɛn sɔfo panin, yɛba na yɛankyea no deɛ a na kyerɛ sɛ yɛayɛ mfomsoɔ. Rev. Isaac Wynanoy, baabi a wo bia wo ne wo yere Mrs. Holali Wynanoy, yɛde nkyea kɛseɛ paa ma mo. wɔn na wɔda asɔre a yɛfrɛ no Era of Faith Ministries International no, a wɔreyɛ dwumadie bi kɔ a ɛkɔ so seesei a ɛwɔ Sowtiom, woduu Adu Gyamfi eh, junction a, wobisa Era of Faith Ministry a, wobɛhu sɛ wɔn banner no bɔ hɔ kɛseɛ. Bra na ɛne wɔn ne dwuma. Yɛda wo ase paa sɛ wogyee berɛ na wotumi hwɛɛ yɛn. Wohwɛɛ yɛn nso no, bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe to the YouTube channel, ɛyɛ Accostick TV. AKOUSTIC na wode TV no abɔ toɔ pɛ. Social media handles no nyinaa, Facebook, Twitter, Instagram, follow yɛn wɔ baabiara na yɛne wo ni dwuma no. Yɛpɛ sɛ Ghana yɛ yie nti na yɛse ka yɛn ho na yɛn nyinaa yɛmmu kɔmpɔ. Yɛfrɛ me Bɛmma Yaw. Me ne Akora Kwapɔnkyerefo na ɛsii guam. Yɛda mo ase. Yɛkra mo. Da foforɔ yɛbɛsan ahyia.